Jara mag wuora, jodala mageno, agone ruodhwa kendo Nyasachwa ni erokamano kuom loso thuolo ma jaber machal gi ma mar mondo awuo kodi e kit weche machal nade ma Jehova olose thuoloni. An ma wuoyo kodi nyinga Pasta Goro Ngaro Isaiah, awuok e kanisa mar Bahati Ministries Roen Ler e piny Kayole. To kapok wawacho wach moro amora jara mag wuora, to wadhi kulo wiwa piny mondo wami Nyasach polo kod piny duong'. Jehova iber manade chunya odendi jatend lweny. Erokamano kuom loso thuolo ni mondo oyal wecheni ka kinde pod nitie. Duong' gi pak odog ni jatend lweny mara kuom nying Yesu. Amen. Jora mag wuora, adhi wuoyo kuom misigo. Misigo ma kata ka ni e gok ng'ato to ji neno kendo ji wacho ni ng'ani cha to tur. Misigo ma kata koket kuom punda to punda kata kodhi orido to pod gino pekne apeka. Kendo ineno ka punda pi wang'e chwer to ok onyal wuoyo. Nitie joma nigi misigo ma kata ochak igani to en gi misigo kendo misigono jirende neno. en gi misigo ma kata joma nonyuolgigo neno en gi misigo ma kata joma olemogo neno en gi misigo ma kata ka motede jogo neno en gi misigo ma kata chwore mokende neno en gi misigo ma kata chiege ma nokendo neno en gi misigo ma kata nyithindo mane ot neno jora mag wuora kawuono java chika mondo awuo kuom misigo duong' odog ni yesu simba adhi somo gima ondikie mumb jehova muma maler mar nyasaye mar polo Adhi somo e ndiko mawuok e Mathayo apar gachiel matindo piero ariyo kod aboro kendo asomo maler mar Jehova gima ondiki e muma maler mar Nyasachwa. Biuru ira un duto mojony kendo mugangoru mapek mondo amiu yueyo. Rwakuru lodi mamiyou e ng'utu, kendo puonjreuru kuoma, nikech chunya muol kendo dembore. Kamano unuyud yueyo e chunyu, nimar lodi mamiyou yom kendo misika yot. Mano Yesu kidi mar jogedo, lwanda mar jokedo. Owuoyo kod joma omoko gi misigo, ma kata kichako iga ni to er samoro en gi misigo mar tuo, oyware gi osiptal, samoro en gi misigo mar koko, oyware gi dier ot samoro en gi misigo mar koso tich oyware gi ode kata kowuok oonge geno sama owuotho e barabara okwano lwetene okia nochak gi kanyo otiek gi kure japuonj wacho ni biuru kawuono joma ogangre gi misike mapek samoro en misigo moseywa ng'ato e osiptal mano osenyuomne pesa osetimne arambe oseusne lope oseusne dhok Wang'eyo Yesu chier mar choke mane jama noromo kod nyako mane oromo kod misigo mar ich machwer higa apar kod ariyo mano ne misigo mature jogweng' ne neno jodalagi kama nitie ne neno mumba kona niya nosetemo nyaka jothieth ma gweng'gi mago nogo faya nokalo nono mago nogo fwaya sama noromo kod yesu muga ma jaduok geno mane sama nyako noyude resruok ere go ng'ama nigi misigo kawuono wacho na lewo kendo akwamo nitie wi mano lewo gi misigo mar tuo higa pradek kod aboro e dho yawo osiepene bende biro mago bende chunygi nosejok manowe e dho yawo kanyo sama dok romo kod yesu jaduok geno ng'at ma nyalo golo ne ng'ato misigo mane sama chandruok norume kawuono wawuoyo kod ng'ama nigi misigo owacho ni adier misika ne omiyo kata ji ok nyal donje oda nikech ineno ka oda onge gimoro malong'o misigo mar dhier atur godo achur godo ji nene nyaka jolembwa osiepena mana somogo bende neno misigo man kuoma wakelo yesu komeko chier mar choke ja galili ng'at manyalo reso ng'ate misigo ma misigo ma ng'ato boko godo sama idwa golone mis, punda misigo punda chung' oriere tir samoro punda nyalo go chonge piny moninde piny igolone misigo iyeyo kande kando ere go ng'ama kawuono dochung' wacho ni misigo mara to ola akele ne jayie ji misike en yesu obiro golo kuoma misigo misigo manade mosemaka kod yesu manyalo yieya misigo kawuono ok adog dalawa gi misigo mar koso tich ok adhi e tedo ni niya natieke ndaloni tiluonga ni lur wan kod Jehova Shalom, Ebeneza, El Gibo, Jehova Yawe. Ng'at ma noloko nying Sarai ka misigo mar gima iluongo ni lur nomako. Wan kod Ebeneza Adonai moloko nying Ana kamano. Elela ka piny neno kata ni nyiere. Ogolo ni misigo mar anyiera moketo kando. Umo leke jonyiero. Yesu nyalo golo misigo. Duong' odog ni wendo. Ang'o makelo misigo? Momiyo ng'ato moke misigo. Misigo ma ka ji neno to wuoye. Kata ka ng'ato wuotho e yo to chur matek. Ji ong'eyo ni mano wuod joka ng'ane ma gine nonjocha nomako cha. misigo mar koso dak ma kata nyako tem dak ka ok otieki dweche adek dagno okethore oket kuome misigo mar mondo mi okwan kato dhi kacha to a kacha wan kod yesu ma jaduoko geno manyalo reso ng'ato oparo esta ma nyathi kich moketo mobedo mikach ruoth en ang'o midwa temo godo yesu misigo mane midwa temego kawuono kiwacho ni japuonj akelo misigo ni mondo iyeya kawuono adong' mayot nikech inie lwandana Japuonj ang' ni timna ng'wono kigolo jo-Israel e jela e piny Misri, abende inyalo gola e jela mar misigo ni kawuono ma wuogi e jela ni. Wan kod Jehova ma jalok nying oloko nying Josef ma wuod Jakobo. Pok odeko mondo ogol ng'ato e jela mar misigo motweye matek molok nyinge joma noduogo kane biro nene wetene kane obiro ne ok ofwenyo ni mano Josef owacho niya we mondo joma nowacho ni ok nyingi nyal lokre mondo mi kawuono ne gifweny ni kara Jehova pod ngima oloko nying Jakobo maka Isaka okone ne Jakobo kochakre kawuono ok chak luonge ni Jakobo iluonge Israel ng'at mogwedhi Java nyalo golo misige go ka ng'ato moketo piny ondike Zaburi praboro gachiel matindo auchiel ni kawuono agolo odheru mar tich matek kuomi sama nitiere misigo momako ng'ato to odheru mar tich matek oket kuom oketo kuom misike samoro iketo kuom misike mag tuoche samoro iketo kuom misike mag aseyo jogweng' oseyo joplot oseyo nyaka kama odake oseyo ineno koonge kod gimoro noket kuom misigo mar dhier onge gima inyalo ne ode moro malich wan kod jehova ma jalok nying pok odeko mondo olok nying ng'ato mokawo misigo moranj piny mane jehova mwatalo kawuono chier mar choke ja galili oloko nying kodonjo dala gi lasaro ma jabethania oyudo ka dalano ero nduru emopong'o ywak omako dala ji go uwi malit sama yesu komeko nodonjo geno mar joma onge geno o oh, janazareth omuga osiep jomokwamo odhi okar liel kama lasaro ni nitie to wacho ni goluru kidi oko ibiro gol kawuono ni misigo momako ng'ato ochako wacho ni goluru gik moboye godo gik manade mane omako ng'ato momiyo ng'ato moke misigo wan kod yesu le lwanda kawuono ni chier mar choke ja galili o oh, wang'eyo ni lasaro nochier e lela mochako wuotho Mumba ok okore nochako duogo dak ndalo marom nade to gima wang'eyo ni Lazaro to nochier. Gima nade mane wasigu nosenego mokawo misigo moketo kuomi monego. Yesu biro chiero kawuono ni michaki wuog oko mohala chung' malo. Madak mari mane okethore nochak chung' kendo. ma kawuono ne nyaka school fees ma onge ja wachak chiw kendo wach ni misigo no bro weya kawuono e nying Yesu ja Nazareth nyaka iya moserama higni kod higni wan kod Yesu daktari mar dakteche ano paro nyaka nyako molayo higa apar gariyo pok odeko mondo otimne ng'uono wan kode achiel mar apar thuon mane olwenye musalaba yesu to romo mumba kona e wuok apar gabich matindo chiko we asom gima ondiki e mumb jehova jasikwa nowacho niya mano jasigu wuoyo sama odwa keto misigo kuom ng'ato ka gin yaput margi gotieno a gitimo miting maggi kama iyang'e rombe marotenge kod diek marotenge gi dhok marotenge kikawo gik magalagala gi winy moko mag, mag, ma oko ilamo godo wuod ng'ato mondo mi omiye misigo mondo tich orum idwaro miye mondo misigo mondo nyar ng'ato mondo mi kik dak e ode idwaro ni mondo mi omiye misigo mondo wuoth gi nyithindo e lwete kotedo go kacha ochako odhi go kacha mondo obed gi misigo mondo kata ot kik ochul obed gi misigo mondo kik tich obed godo obed gi misigo mar mondo mi kata ohande kik bedi jasikwa wuoyo wacho niya ka gine miting' dhaore moko kamoro samoro gin e wi gode moko kamoro samoro gin e tok dala moro eh, gotieno eh, giwuoye tok dala kanyo samoro gin e nyim dharangach gigo otiklo ging'iyo dalano ero giwacho dalani to wadwa miyo misigo mawuoth gi misigo ka churgo pile jasikwa nowacho niya analaw gi majok gi mano jasigu wuoyo dwani mondo mi oket kuom misigo wacho no dwa lawi mojuki makati dhi Nairobi dwa lawi mojuki makati dhi Mombasa dwa lawi mojuki odwa lawi mojuki makati ae dalau kanyo midhi e shopping center ma gweng'u ni kanye ma nyithindi ok nochako thoye odwa lawi mojuki moket kuom misigo kanyo michak iduoge dala gi paper bag Wan kod Yesu Lwanda, geno mar joma onge kod geno. Chier mar choke ja Galili, Yesu moromo. Akoni ni erokamano ratego. Analawgi ma jukgi. Anape mwandugi. Mano jasigu wacho. Enope mwandu ma dalau. Mowenu misigo mar dhier. enope mwandu mar odi ma kata kidok dala idok nono ma ji par ni ne ok iti ma gik moko lali e kor yo ma gimoro amora dong' mi wach ni an tich to norumo ma nauso nyaka kitanda ma namiyo joma nada mokawo aduogo kaka inena ni merwa ne uru kaka uchako tima jachien okelo misige e ot wan kod yesu jaduoko geno ka wan e badi terne kawuono wachno muga misike mag jachien dirafse fwenyo e, e gitiyo kuoma kawuono to yesu kawuono golna misigo oko ok abi chur gi misike mag satan kawuono adagi janazareth yesu timna ng'wono muma wacho niya analaw gi majukgi anape mwandugi kendo um, anayak gimoro amora madwaro mano jasigu wacho odwa keto kuom misike mag thagruok to gimoro amora maber mane in go golo oko nyaka nyithindo moko biro kawo to keto morwake nyaka e njaga nyaka nyiri mano onego bed ni tedo ma koro in bende ibedo kiwuoyo kimor ka in e dier mon weteni mago biro ketho dak gi yote ma nyaka banyocha notimo arus dong' gi pete kende kodialoga e lwedo kowacho ni an bende munenani abende ne an mana gi oda kara jachino biro mokelo nyaka misigo mar pogruok e dier ot kawuono wacho niya gima ne Jehova noriwo kawuono ni dhano ok dopogi e nying Yesu ja Nazareth. En ne Jehova Shalom Adonai Ebenezer El Gibo. Onyalo kelo gima onge kama gigo onge. Onyalo duoko geno kama geno norume. Wawacho niya, Ebenezer noero. Onyalo golo ng'ato from nothing to something. Ebeneza noero en kende monyalo timo ne ng'ato ng'uono ma nyaka misike te lwar piny. Duong' odogni. Anape mwandugi kendo anayak gimoro amora madwaro. Anawuodh ligangla kendo anatiekgi gi tekona. Mano jasigu wacho. sama oketo kuomi misigo isayude mos wache sa piero ariyo gariyo matindo piero ariyo kod abich chieng' no musmal mane oguro matek nopudh oko kata noket kuomi musmal mar tuwo nyaminwa owadwa nyathi sikul merwa jaduong' kata jasigu nolawi moketo kuomi misigo wan kod yesu dwoko onyalo pudho musmal mane ogur jokolosae ariyo Matindo apar kod ang'wen wacho niya, norucho gima nondiki ma notweyowa, kata jasigu noramo mokelo gima nade motweyo godo par ng'ato mokete misike mapek masando ng'ato kawuono wan kod yesu komeko chier mar choke ja galili omuga e moromo ratego ni kod loch mumba kona ni e nauma achiel apar gadek awuono biro chodo nyororo motweyo ng'ato kawuono ni momiyo ng'ato moke misigo jeremia prang'wen matindo ang'wen wacho ni kawuono ni agolo nyororo oke lweti nyororo mar dhier momiyo ine misigo mamama anyiera asema kamidonje ji ng'i kod bath wang'gi jomoko mino dhogi jomoko ngiako lak nikech in gi misigo mar sandruok kawuono wacho ni wan kod jehova eligibo ng'at ma nyalo umo leke jonyiero mokaw nyaka ng'at ma ne ichayono moket machiem kod ruodhi mano adonai ebeneza en ye jehova ma wang'eyo ngeche pradek matindo pradek wacho ni mokwongo en sibuor onge le moro amora maromo kode kawuono ni kel misigono ire en sibuor onge lo moro amora maromo kode omako nafwenyo adek matindo aboro naseketo dhoot e mbeleni maonge ng'ama nyalo loro kawuono ni kata noket ni misigo mar chandruok wacha wacha ni jehova ket dhoot e mbelena maonge ng'ama nyalo chako loro nikech samoro awuoyo kod ng'ama olorne modhi otwe ma kata odwang'o dhoot ng'ama ya onge wasekelo wuon kifungu yesu manolimo jela ka paulo kod sila nie jela en nitiere ka onyalo golo misigono sani wan kod chiero mar choke ah, zaburi prang'wen matindo ariyo wacho niya noywaya kugola chuodho motimo todo o todo ma ng'ato nitie nitiere jagol ji otodo obiro golie misigono e otodono obiro golie kawuono ma joma ne paro ni ok nyalre biro wacho ni adiera kara jehova pod ngima nyaka nyathi mani wacho ni onge no wan kod jehova manyalo chiwo nyathino ochiwo ne ana waneno ochiwo ne sarai moloko nyinge moluongo ni sara pok odeko jeremia prariyo gadek prariyo gochiko wacho ni mokwongo mokwongo ni wachna eh, chalo kod mach Chalo kod nyundo mabaro lwanda matindo tindo. Kawuono kaw majno. Iwach ni Jehova Shalom kawach ni en mach. Ochalo kod mach. Wang'na misigo ni kawuono. Ok achak adog gi misigo ni oda. Ok achak awuog gi misigo ni ka ji neno oko. Ok achak awuog gi misigo ni ohanda ok dhi. ok achak abed gi misigo ni oda kok osike ok achak abed kod misigo ni kanisa na lwar ok achak abed kod misigo nawuotho kan kod asehe ni onge gima anyalo chamo ibiro loso mesa na nyim wasigu miketna nyaka okombena mathichre oko nikech in jehova kiwacho to timore man kod nyasaye mar polo uwe fweny abich niya o johana kanie chula mar fatimo okone niya we ywak sibuor mar dhood juda emoselocho mano mane jachier mar choke ja galili okewo ji yahudi jaduok geno kama geno rume we ywak nikech sibuor mar dhood juda oselocho kata en misigo miluongo nyinge nang'o We ywak nitie sibuor mar dhood Juda Manuel ema oselocho. Kata obed ni misigo miluongo nase kod anyiera kod tuo. Bed ni en tuo miluongo nyinge kod ang'o mago ok thagwa. Wan kod jabaro nam Yesu manorie bade nam. O sama norie nam e bade nam seche mane apaka ne yiengni matek joote ogo koko matek. O ng'ato ang' nogo koko kawuono koneno misigo mokale. mane joote nogo koko matek omuga nochiw mane orie bade yesu biro rie bade kuom gima nade matimore e kit ngima ng'ato odiochieng' ma kawuono wan kode jabaro nam yesu wang' notimo ng'uono ne joma oyie oloso yo kama yo ne onge jama jo-israel ne wuok e piny misri e piny jela e piny chong e piny ura e piny masiche oloso negi yo kelo tingni mag polo oloso barabara highway kama ne there was no way kama ne onge yo Nyasachwa nyalo loso yo kama yo onge kata misigo mako ng'ato. Sama ne misigo mar sandruok omako jo-Israel e piny mar Misri, Jehova dhi oloso yo kama yo ne onge. Duong' odog ni wendo. Duong' odog ni Janazareth. Onyiso Jakobo ma wuod Isaka. Jakobo mi nying manyien kawuono. We ywak ni isebedo gi nying mar ase. Nitie Jehova ma jachiw nying manyien. We bedo gi ywak ni in kod misigo mar koso nyathi. Wan kod Jehova ma jalok nying. We ywak ni isebedo kod ase mar ni higni mosekalo isebedo ki onge kod tich. Wan kod Jehova ma jakelo tich kama tich onge. We ywak kawuono wan kod Jehova. Owacho e Mathayo apar gabich apar gadek ni gimoro amora ma wuora manie polo ne ok opidh ibiro pudh oko obed misigo mar dhier ibiro pudhe oko obed misigo mar lur ibiro pudhe oko obed misigo mar asaya ibiro pudhe oko obed misigo mar sandruok ibiro pudhe oko obed misigo mar koso kwe dier ot ibiro pudhe oko obed misigo ni ohala ok nyal sudo ibiro pudhe oko ma misigo nolwar piny e nying Yesu ja Nazareth. Ma emomiyo wacho e Zaburi praboro gachiel matindo auchiel nudheche mag ting' mapek noketo piny Awuon wach ni Jehova gimoro amora mane ok ipidho kuoma kawuono gol oko ok achak awuoth gi misike ma wasiko chuno kuoma ni wasigu nolawa mojuka mokawo misike moketo kuoma wach natamora e nying yesu ja nazareth chung' kijachir kiwacho niya kawuono ni achung' e nying yesu ja nazareth gimoro amora ma wuora ne ok opidho kuoma misike mane ok oket kuoma ma wuoro ne ok oketo tuo kawuono iwuog ipudhi lwar piny e nying yesu komanda mar jokedo duong' odog ni yesu wendo Erokamano ratego. Isa apra ng'wen kod abich. Wacho nasemako badi ma korachwich mondo ilo wasigu manie mbeleni. Kawuono ni kata ne chuni kod misike ibiro loyo wasigu mochung' e mbeleni. Wan kod Jehova Adonai, Ebeneza Elgibo. Wan kod Jehova ma jatimo ng'wono. obiro locho ne ng'ama oyie nyasachwa nyalo timo ne ng'ama oyie kawuono ni kuom ng'ama nade ma ywak wacho ni jehova timna ang'wono jehova ber mondo ipara kawuono jehova itimna maber sama iparo joma okwamo sama ilocho ne joma oyie japuonj lochona kawuono wan kod jehova ma jalok nying Wang'e olimo Josef sama Josef wuod Jakobo ne nie jela. O Jehova nolime jela kuro. Wan kod Jehova ma jalokre nying'. Onyalo timo ne ng'ato ng'wono sama ng'ato kwamo, sama wasigu nyaka osiepe noringo. Jehova nyalo limo ng'ato e jela. Sama Paulo gi Sila nolewe jela, japuonj nolimogi e jela. Wan kod Jehova Adonai. Ebeneza El Gibor, Jehova manyalo timo ne ng'ato ng'uono, onyalo paro ng'ato sama ng'ato kwame anete. Mano Jehova ma jatim ne ji ng'uono, onyalo paro ng'ato sama ng'ato kwame masiche. Wan kod Jehova nisi, ober manade ratego nyalo. Wan kod Jehova manyalo timo ne ng'ato ng'uono, ober manade chier mar choke ja Galili, ober manade ratego mar jokedo. Duong' odog ni wendo. Duong' odog ni ja Nazareth. Duong' odog ni ja Galili. Duong' odog ni ja Nazareth. Zakaria wayo cho. Ezekiel ang'wen matindo auchiel. Erokamano ruodhwa. Zakaria ang'wen matindo auchiel. Samoro awuoyo kod ng'ato ma chandruoge ma misike ma noketne dongo dongo kendo ji neno. Kawuono Zekaria o duongo dog ni adonai zekaria ang'wen matindo auchiel wacho niya eka nowacho ni ruoth niya nyasaye wacho ni zerubebel kama gik moko duto matimore ok timre kuom teko kata kuom nyalo to gitimre kuom roho mara aruoth nyasaye manyalo moko duto emacho kamano kata dabed abiriyo wang'e kata dabed ni thagruok mochomo zerubabel misike moketi miting'ogo eko thagruogno mochomo Zerubabel dongo ka gode to gini pie mana ka pewe. En ema obiro keto kidi motiekogo hekalu. Anwoyo kata dabed ni thagruok mochomo Zerubabel dongo ka gode to gini pie mana ka pewe. Jehova ema owacho ni chandruok mikale kata dongo misigo ma iting'o kata dongo mana ka gode Jehova biro pieyogi ma gibed ka pewe kawuono ni tuono biro rumo. Nitim neno ni Jehova ojola owacho Jeremia pradek matindo aboro kowacho ni kawuono agolo ting' mapek jok manoket e ng'uti aturo oko mano Jehova chandruok ma in godo kata dongo kaka gode to Jehova wacho ni kawuono obiro pieyogi ma gichal pewe mano Adonai Jehova wuoyo wacho ni misigo ma in godo no kata oseturi machal nade mochalo got ji nene ji wuoye jomoko buye sama idhi romo gi jomoko iwe ni ginyiero kodi kara in eminyieri chandruogno kata orom gi got Jehova biro pie mochal kod pap duong' odogni Duong' odog ni Jagalili. Duong' odog ni Ebeneza. Duong' odog ni Jehova Shalom. Wang'eyo Adonai manoromo kod wuoyi kolewo higa pradek kod aboro e dho yawo. Misigo mar tuo noket kuome. Osiepe mane gisomo ge mbalariany noringo. joma ne nigi e colleges moko noweye samoro nyaka joma ne gimiel godo kinde mana gin gitindo bende noringo sama noromo kod yesu jaduoko geno kama geno rume manuel noduoko geno kama geno rume wuoyi nochung' mochango misigo mane ma ng'ato ang' nokel ir yesu kawuono wang'eye jabaro nam ng'at manyalo siro ng'ama oyie mokwamo momoke anete kawuono ni samiyalo yesu chier mar choke ja nazareth omuga moromo ratego to ni kod loch Yesu wato pod oromo, jatend wato nyalo. En kende ma wabiro ire kawuono ni ondike e Isaya prabich kod ang'wen matindo apar gabiriyo ni onge gir lweny molosi mondo inyi mano inyi. Kel akela misigono ir Yesu kawuono. Onge gir lweny molosi mondo inyi mano inyi. Kel akela chandruogno, kel akela tuono, kel akela misigono ir Yesu kawuono. Onge gir lweny molosi mondo inyi mano inyi. Telekela ir Yesu ja Nazareth. Telekela ir jabaro nam kawuono. Onge gi lweny molosi mondo inyi mano inyi. Wan kod Yesu ma jawil nying. Oh, Jehova Shalom biro loko nyingno. Nying mar aseno Yesu biro loke onge gi lweny molosi mondo inyi mano inyi wan kod adonai ebeneza ting'a ting'a bedeni malo wacha wacha ni ruodho wa asebedo kod misigo machalo kod ma ing'eyo misigo misekale to ruoth iwacho ni onge gi lweny molosi mondo ohinya mano ohinya onge kata lose gotieno misigo no kata lose gokinyi kata lose sama ji odhi e puothe onge gi lweny molosi mondo inyi mano inyi kata gure e nyim dhorangach mondo mi okel misigo e dala moro mondo mi kata mana dhiang' kik bed e dalano mondo guogi mobedi e dala to pith kik bedi onge gi lweny molosi mondo inyi mano inyi jaduong' wan kod jehova shalom merwa samoro ywak nige nyithindo nolali e boma wan kod jehova manyalo dwoko nyithindo duto e die- e dier odi ka gikelogi ka gin kod gik moko mabeyo mabiro miyo nying dala chako lokore michak mi nyaka gimiluongo ni chia bedi e dala ma nyaka luor chak duogi e dala wan kod jehova nisi ebeneza adonai kano oloko nying josef ma wuod jakobo kata sani pod mana en mana jehova achiel nonyoro tinende be nyaka kiny mano e jehova no en e mwadende wang'eyo noromo onge gi lweny molosi mondo inyi mano inyi wawacho ni misigo ilwar e nying yesu misigo ilwar misik dhier ilwar misik tuo ilwar misik gope ilwar misik asehe ilwar e nying yesu ilwar piny duong' odog ni wendo Duong' odog ni ja Galili. Duong' odog ni ja Nazareth. Iber manade Yesu wendo. Oparo Daudi ma wuod Jesse. Ka Daudi nie kwath, jodalagi wigi osewil kode. Wuon mare kelo mana yawuoyi mar odonge. Misigo mar ase nodon. Misigo mar wich wil bende donjo kuom jaduong'. Okia ni nitie nyathi moro miluongo ni Daudi ka. Machieng' moro nomi dalani nopar. nitie joma ne wich osewil godo ma kata sama nyuola obet e piny wich nowil kod miechgi gik mabeyo manyalo wuok e miechgi onge gik manyalo wuok mabeyo kuom nyithinde onge nyithinde kama idware jochwak changa miyude yawuote kama inyalo dware nyaka joter kanye miyudogi wan kod jehova ma jalose nying oparo petro ka jona gini kanie dho nam jok ma nolal ka nie dho nam samoro ne gin jok ma wich nosewil godo yesu losogi kawuono ni kone wuod jona ni winji petro kuomie mano geri hekaluna pok odeko o pok odeko japuonj loko nyinge kone ni kawuono ni wuod jona nyingi kawuono kefa in e lwanda lwanda ma ok bi barore kuomie mibiro gero hekaluna wach niya e dalawa ka kata nosesewa machal nade dalawa ka jehova miyowa nying manyien oda ka jehova miya nying manyien e dakna ka jehova miya nying manyien ok chak thegwa gi jirende kendo jehova en kwe obiro kelo kwe e oda kawuono ni jehova nyaka timna ng'wono Zaburi prang'wen matindo ang'wen. Muma maler mar Jehova wacho niya, Zaburi prang'wen matindo ang'wen. Muma mar Nyasachwa wacho niya, ng'at mogeno kuom Ruoth Nyasaye kendo ma ok lam gik maket bende ma ok riwre gi joma lamo nyiseche manono en jahawi ah, ruoth nyasaye isetimonwa gik mang'eny miwuoro onge ng'ama nyalo pime kodi ruodhwa gik moduto misechanonwa kelonwa gweth kata inyalo hulo gi duto miawuok kamgi to ging'eny ma ok anyal tieko agoni niero kamano zaburi ang'wen zaburi ang'wen matindo auchiel Ang'e ni Nyasachwa biro timo ne ng'ato ng'wono. Kawuono ni onge Jehova ma ang' nowe ng'ato kokwamo. En nitie Jehova biro timo ng'wono. En nitie obiro siro ng'ama okwamo. En nitie obiro siro ng'ama oyie. Kawuono matindo apar gang'wen Zaburi prang'wen matindo apar gang'wen wacho niya We joma dwaro ketho ngimana oyud wich kuotgi duto, mi ging'eng' nono. Bende jogo ma giyo ka mor ni gihinyora onego dwok chien ka wigi okuot. Ee, joma goyona siboigo onego dhier nono kologi. Wadhi kodi e lamo. Jehova iber manade Ruodhwa. Duong' gi pak odog ni jakon omula. Sire jaduong' ni, sire merwa ni, sire nyathi sikul ni, ai ruodha, chung' kod jogi ratego mar jokedo mara kuom nying Yesu, amen. Johera mag wuora, jodalo mageno, an mawuoyo kodi nyinga Pasta Goro Ongaro Isaiah. Awuok e kanisa mar Bahati Ministries Roen Ler e piny Kayole. Namba na madang' iyudago en 0733 79 49

kendo 07 ae to 705376 mad jehova ma jasir joge nyasachwa ma jachung' kod joge osiru kawuono osiru kiny osiru ndalo ko ndalo amen